Treize janvier androany. Ianao koa ve fa tsy manam-bola? Za koa mantsy. Akory aby. Ny resaka antsika androany dia resa-bola. Madio ny sainao a. Ny anah koa mantsy tsy madio. Ny zavatra misy foana raha vao tonga ny mois de janvier dia. Ka ny lesona antsika androany ry havana malala ao amin'ny Tompo an. dia ny fitahirizana vola na koa antsoina amin'ny teny farantsay hoe épargne. Koa satria moa zany tenako manao vidéo mikasika vola foana dia maro aminareo no mandefa message miteny hoe Monsieur Franco a, ny ahy ny asako a manao vente en ligne dia misy vola le izy fa tena tsy mahavita zavatra mihitsy e, dia novaliako moa zany le ramatoa hoe fa inona kay ny zavatra amidinao aloha? Enga k'izany e, tsy novaliako izy fa ity vidéo ity ny. valiny. Ka inona ary ny atao hoe épargne? Ny épargne dia fanokanana vola kely hanatratrarana ny tanjona anankiray na hitsinjovana ny vodiandro mery. Ka alohan'ny hanao épargne dia fantaro ireto zavatra ho lazaiko ireto. Tiako ho marina fa ny tenako dia tsy nianatra ny momba azy ity fa miainga amin'ny expérience personnelle no anaovako ity vidéo ity. Sady za koa amin'io mbola manana im vola avance dia aleo tsy miteny betsaka e. Etape voalohany, apetraho ireto fanontaniana marobe ireto, fa maninona ianao a no manao epargne? Hividy tany ve? Hividy moto sa empreve serie? Ohatrinona ny valeur an'ilay zavatra tianao azy? Eny e, ny serie amin'izao tsy dia lafo. Ohatrinona ny tany? Ohatrinona ny moto? Ary oviana ilay izy no tianao tanteraka? Etape faharoa, ohatrinona amin'ny karamanao no alainao anaovanao epargne? Miankina amin'ny projet-nao ihany io, fa ny modèle standard izay matetika ampiasain'olona dia toy izao, ny cinquante pourcent ny karamany atao en charge fixe, izany hoe ny hofatrano sy ny retraretra, ny vingt cinq pourcent kosa, ataony charge variable izany hoe ny essence sy ny tariny, ny quinze pour cent épargne ary ny dix pour cent imprevu, za dia tsy mampiasa an'ireo, ny ena vao tonga dia cent pour cent imprevu. Étape fahatelo, manokafa compte épargne, lazaiko eto aminareo androany fa ny fanaovana boatin-drakitra na tsy haiko izay filazanareo azy, tirelire, dia efa tamin'ny andron'ny razamben'ny bebeantsika ary io dia anisan'ny tsy nampanankarena ny gasy satria ny vola sady. Tsy ampiasainao a, no tsy omenao ampiasain'olona. Dia inona ihany zany? Maro ny mi-propose compte épargne eto Madagascar, banque, assurance, fa ny tena tsara jerena raha hanao ianao dia ny taux d'intérêt. Ny taux d'intérêt eto Madagascar dia ambany dia ambany, manodidina ny trois à quatre pour cent eo foana. Fa ny zavatra mba nahafaly ahy izao dia Iamvola, ie, dia manana Iamvola avance aty amiko. Iamvola dia anisan'ny nanome taux d'intérêt ambony dia ambony amin'ity taona deux mille vingt six ity izay mitentina Oui pour son be zao. Ka tsy nionona tamin'izany aho fa tena ni-verifier-ko ilay izy sady nantsoiko mihitsy ilay bandy tao amin'ny Amvola e! hoe izay tena marina ve io toa oui pour son io fa ohatran'ny ambony loatra kosa ilay izy. Dia hozy izy lery hoe jereo ilay sms alefana isan'andrana aminareo fa ao no misy anazy. Dia nijereko tokoa ilay izy fa io fa oui pour son marina. Dia niala tsiny tamin'ilay zokiko moa izany aho. Ie, tena oui tsy ilay izy e! Tena oui pour son. An? Dia ilay mbola avance ve? Aloako iny ka, aloako iny fa ndra aza mbola manao video kely e. Ka raha tapa-kevitra ianao dia tsy mila maka bus mankany amin'ny agence fa ao amin'ny téléphone-nao dia efa mety. Tsotra, accessible ary ny tena mampiavaka azy dia tsy misy frais raha toa ka handefa vola miainga ao amin'ny compte courant-nao ianao mankany amin'ny compte epargne ou vice versa. Ndao aho haka exemple tsotra, ohatra hoe za manana folo tapitrisa ariary, fa samy nabaviko koa sa raha hanana an'izany aho ary e, dimy hetsy ariary, fa raha ohatra ho i pourcent ny taux d'interet dia mahazo eo amin'ny efatr'alina ariary isan-taona io aho. Fa satria moa izany em-vola dia mi-verser an'ilay taux isaky ny trimestre, izany hoe isaky ny telo volana, ny tenako dia mahazo iray alina ariary. Dia tsy mila manam-potoana be firy ianao fa mankao amin'ny application em-vola fotsiny, na raha sendra mivoaka iny dia mankany amin'ny shop em-vola, dia teneno zareo hoe nirahan'i Monsieur Franco hoe izahay hanao épargne fa handeha hividy moto na handeha après fsip. Na koa tsindrio ny dièse cent onze étoile un étoile trois étoile un dièse. Ka raha hoy izay ianao hoe, Izay Monsieur Franco mba aza marotana saka be loha a! Dia hozy izy ao hoe. Aho ary fa rovako ny sakako amin'izay tsy misakasaka ny sakanao e! Izay ary Tompo ny mamarana ity video ity dia averiko foana hoe tahirizy tsara ny vola amin'izay tsy miady amin'ny vady satria mbola ho lava ny vola na zao zao ny compte efa vide dia eo vao misy hafa mivovoha. Mankasitraka anareo nijery ity video ity an! Dia misaotra ny MVola nanome tolotra vaovao sy nanome aina ity video ity an! Peace!